Hepinize salam. Geçen dersimizde tehnik näsazlykdan sebäpli ortada galypdyk. Indi näme etjek bolýarys? Şu ýerden ADS biz şu ýerde nämeler aldyk? Indi biz bu ýerde funksiýany işletmek üçin çagyrmaly bolýarys. Biz her her işletjek bolanymyzda girip, indi şular ýaly üç burçluk diýip çagyryp, şu ýere bahalaryny ýazmaly bolýarys. Indi şular ýaly näme bolsa, Ýöne biz on eýdip bahalaryny her gezek girip ýazmak ýerine outputda ýazsak, bahalar öz sorasa bizden. Näme diýeli meselem, şu ýerde o çundan gara gitýäs meselem birinji si ýazan soň e ýazan soň bi ýazan bizdenem onda näme etsin birinji sini sorasyn bizden bahasyny onu daşarda ýazýas ýa daşarda sini alýas soň şu ýere goýýas funksiýanyň içine goýýas funksiýanyň içinde ýazmaýas inputy input görnüşde sorasyn ýöne o näme bolmaly integer bolmaly ýa san bolmaly näme diýsin input sorasyn bizden integer input näme diýsin Gipetanuza gir diýsin. Gipetanuza giriň diýsin. Gipetanuzan sorasyn. Soň näme sorasyn? Näme bar? Ey bar ikinji. Ey sorasyn. Ey deňdir int input A näme diýsin? A tarapy giriziň diýsin meselem. Üç ursuň A tarapy. Indi bin sorusyn. Bidendir int diýäs. Int diýäs. Näme sorusyn? B tarapy giriziň diýsin. Meselem. Ine bizden şular ýan sorady, A tarapy sorady, B tarapy sorady. Eee sin sorady. Indi biziň şu ýerde meselem giren bahamyz C-ýe alýar, şu ýere geçdi. Onsoň şu ýerde C-ýe näme giren bolsak, şuny barlaýar şu ýerde. Meselem C 3 diýsek, 3-iň kwadradyny alýar, A 1, B 2 diýsek, 1-iň kwadrady goşmak 2-iň kwadrady deňmi diýip barlaýar. Eger çyndanam deň bolsa şuny görkezýär. Eger deň däl bolsa muny çykarýar. Näme etýäs onda? Ýöne biz bu funksiýany işletmek üçin näme etmeli? Häzir şu ýerde işletsek näme çykar göreliň. Näme çykdy? Gipotenuza sorady. Meselem 5 diýeliň. A tarap diýdi 4 diýeliň. B tarap 3. Boldy hiç zat çykarmady. Näme üçin? Sebäbi biz funksiýany çagyrmadyk. Ilki funksiýany çagyrýas. Näme diýýäs? Üçburçluk diýýäs. Indi biz sanlar bu ýerde biz girmegimize gerek ýok. Biz bu ýerde nämäni girýäs? Sini girýäs. Ine birinji si dusäbi. Gezegini öräýtýär. Bu ýerde biz girjek sanymyzy girmeýäs. 4 ýa-da 3 diýip girmeýäs. Sini girýäs. Sebäbi biziň girjek sanymyzy outputda soraýar. Meselem 5 diýip girsek, şony alýar, siniň içine goýýar. Bu sini getirýär, bu ýerde işletýär we bize çykarjak netije çykarjak ha Hälki sini getirýäne şu ýazan simiz näme ýazsak şony getirýär şu ýere. Biz bu ýerde özümizi ýazmagymyza gerek ýok. Si diýýäs şoň üçin. Soň A, soň B. Ine şul gezegine görä gitmeli biz. Hökman. Indi işledip göreliň. Funksiýa print ýazmagymyza-da gerek ýok. Özünde print etýär. Indi näme diýdi? Gptonlyza giriň diýdi. Ine şu ýeri işleýär şu wagt. Birinji çyzygy işledi şu wagt. Gipetenuza bäş diýeli meselem. A-ny giriziň diýdi. Ikinji laýny işledi indi. A dört diýeli. B-ni diýdi. Indi üçünji laýny işledi. Üç diýeli. Indi näme etdi? Bu gönüburçly üçburçluk bolup bilmeýär diýdi. Näme üçin bolup bilmeýär? Aslynda bolmaly. Biz şu ýere näme ýazmaly bolýas? Onda int ýazmaly bolýasmy? Indi synap görelim. 4 3 Göni burçlu 3 burçluk bolup biler diýdi. Näme üçin? Sebäbi bu ýerde biz int ýazmaly. Sebäbi bu ýerdäki bahalaryň integerdigini görkezmedik. Indi şu ýerde hem int ýazsak, bularyň hem ählisini sebäbi bärden inputdan gelenligi üçin gelen inputy bu ýerde ýene-de täzeden integere öwürmeli bolýarys. Indi şeýdip biz outputa input berip, çykan netijäni şu ýerden ýazyp, şoňa görä hem işledip bileris. Indi muny gutarmaz ýaly nädip edip bolar? Meselem, şular ýaly etsek nädip bolar? Şu ýere bir while ýazsak. While true diýelim. Sebäbi näme ýazsak? Python-yň kabul edip biljek islendik zadyny ýazanymyzda while loop işlesin. Şular ýa ne deniň muna bir gezek täze basýas waýnyň içine girdi hemmesi. Indi şeýtdi şeýtdi şeýtdi göreliň indi näme ederkä. Bu ýeredem geçmek üçin kalkulýator ýazyşymyz ýaly print diýeliň meselem näme diýsin menu üçin enter diýsin enter bas diýsin. Bu ýerden hem bir input goýalyň boşluk. Bu ýerden hem edil şolar ýaly sorasyn. Print diýelim. Menu üçin enter bas diýsin. Birem boşluk goýalyň. Indi näme bolar göreliň. Run diýdik. Gipotenuza sorady. Bäş diýdik. A tarap dört. B tarap üç. Göni burçly üç burçluk bolup biler diýdim. Menýu üçin entra bas diýýär. Basdym. Ýene-de gipotenuza sorady. Dört deýin. Üç deýin. Iki deýin. Bu göni burçly üç burçluk bolup bilmeýär diýýär. Ýene-de basýan. Şular ýaly men dowam edip bilýän. Çykmak üçin näme edip bilerin? Çykmak üçin ýene-de bir input goýup bilerin. Nädip? Meselem, Şu ýerde ýazsyn. Nirde ýazsyn? A çykmak üçin goýjak bolsak, ýene-de täzeden ýazmaly bolýas. Ine şu ýere goýmaly bolýas ony. Nirä ýazsyn? Print diýsin. Meselem, hop, şu ýerde. Print diýeli biz. Çykmak üçin başda görkezsin. Çykmak üçin näme bassyn? Meselem, çykmak üçin X-e bas diýsin. Şular ýa etsek. Indi biz bu ýere bir input goýmaly bolýas. Ol inputy nirden alyp goýýas? Şu ýerde goýýas. Nirde goýup bileris? Nirde goýup bileris? Çykmak üçin enter bas. Näme diýsin? Print. Dowam etmek üçin, dowam etmek üçin Nämä bassyn? Bire bassyn meselem. Bire bas diýeli. Şu edeli. Input girelinde. Sorasyn bize. Meselem şu x bolsun. x deňdir diýeli. Input. Näme diýsin? Meselem e, näme sorasyn? 1 ýa-da X-e basyň diýsin meselem. Indi näme edýäs? Şu ýerde while true diýdik. Define etmezden öň şu ýere goýýas. Ine. While-iň içine goýýas. Näme edýäs? If x deňdir diýýäs. Näme diýýäs? Dowam etmek üçin näme edildik? 1 diýdik. 1. X 1-e deň bolsa, ine şuny işletsin. Bize funksiýany işletsin. Indi bu ýerden ýazýas. Elif diýýäs. X deňdir. Näme bolsun? X Ol x deňdir diýýäs. Uly harp bilen x hem ýazyp biler birisi. Caps lock açyk galsa dagy. Näme etsin? Quit etsin. Çyksyn. Else diýeli. Başga bir zatlar bolsa. Näme etsin? Print diýsin. Ýalňyş belgi girdiňiz diýsin meselem. Indi biz muny while loopyň içine aldyk. Indi nädip işleýär göreliň. Näme diýýär? Çykmak üçin X-e dowam etmek üçin 1-e basyň diýýär. 1-e ýa-da X-e basyň diýdi. 1-e basdym men. Ýöne bul kän gowy bolmady. Muny gowulaşdyralyň. Nädip bileris? Indi şu ýerde 1-e basyň diýýän ýerimizde aşaky setirden sorasyn. Aşaky setire geçmek üçin näme etýäs? Kese çyzyp N diýýäs. Indi göreliň. Näme diýdi? Dowam etmek üçin, dowam etmek üçin bire ýa-da eksa bas diýdi. Onda men bir diýdim. Indi aşakda sorady. Gipotenuza 5, A tarap 4, B tarap 3, göni burçly 3 burçluk bolup biler. Menýu üçin Enter bas diýdi. Indi gipotenuza 5, A tarap 4, B tarap 3. Menýu üçin Enter bas diýdi. Ýöne biz menýu üçin Enter basanymyzda bu nirä gelýär? Bu nirä gelýär? Indi şu ýerde menýu üçin Enter-a bassak, bu ýene-de funksiýanyň öz içine gelýär. Biz muny nirä almaly bolýarys onda? Ctrl X diýýäs, muny alýarys. Muny aldyk. Munam aldyk. Nira goýýas? Şu ýere goýýas. If birden soňa goýýas. Indi hemmesiniň aşagyna şuny goýýas. Menýu üçin Enter bas. Ýalňyş girse, ýene-de menýu üçin Enter basmagyny sorasyn. Indi näl bolýar, göreliň. Bire ýa-da X-e bas. Bire basdym. Gipotenuzda 5 diýdim. Tarap A diýdim. 4, 3, ine şular ýany ýazdym. Göni burçly üç burçluk bolup biler diýdim. Menýu üçin Enter basdym. Gipotenuzda 4, 3, 5. Göni burçly üç burçluk bolup bilmeýär. Ýene-de kabul etmeli menýunuzy. Menýuny näme üçin kabul etmedi bu ýerde? Bu ýerde ýazmaýas muny. Mundan çykarýas. Nira ýazýas? Ifden çykardyk menýuny. Ifden çyksa näme eder? Ifiň içinde ýazyp dursa wah. Ine bize näme bolsadam şu ýerde sorasyn. Şu ýerde soradaly. Munam aýraly. While-yň içinde sorasyn. Run diýeli. Bir diýelik. Gipotenuza bäş. A dört B üç. Menýu üçin Enter-a bas. Gipotenuza bäş, dört, üç. Ýalňyş girdik. Biziň menýumyz işlemedi. Şuny biz eger içine alsak näme bolar? Waýlyň içine almadyk ine ýalňyşan ýerimiz. Muny waýlyň içine almaly. Run diýäs. 1 diýäs. 5 diýäs, 4 diýäs, 3. Menýu üçin enter bas. Ine indi boldy. 1 diýäs. Gipotenoza 5 diýäs. A tarap 4, B tarap 3. Gönüburçly üçburçluk bolup biler. Menýu üçin enter basdym. Çykmak üçin X-e basdym. Çykdy. Ine boldy. Şular ýaly edip ýazyp bileris. Bu başda näme üçin kabul etmeli menýuny? Sebäbi menýu üçin Enter-a bas diýdi, input girdik, biz Enter-a bassak ol while-yň içine gelýär, şu ýere gelýärdi. Emma biziň menýumyz bu ýeri while-yň daşynda durdy, oňa çykyp bilmeýärdi. Şoň üçin Enter-a basan wagtymyz ol gönüş ýerden işläp gidýärdi. Ýöne eger biz bu menýuny, printleri we soraýan inpudyny while-yň içine alsak ählisini, onda biz inpuda basanymyzda while-yň başlaýan ýerine şu ýere gelýär. Indi şular ýany edip aslynda bu ýazan kodumyzy üýtgedip şular ýany has gowy görnüşlere has ösdürip has ulanyjy üçin amatly görnüşe getirip bileris. Munda diňe üçburçluk däl, başga zatlaram, hatda ähli üçburçluklaryň bolup biljek-bilmejegini, meselem, diňe gönüburçly üçburçluk däl, ählisinem synap görüp bilersiňiz.